U wirbsu kappella xi llum u l-jum iddedikat lil kpiebek! Tajni, rajt uħti għaj? X'kappella għandek ġu? Ejja, jien taf xnejt u aħjar kappell fidejk mill-li mija flajru. Le, le, le, dawk, asfur. Ejja, mux xorta asfur u kappell, mux xorta li xaffariet daw. Ah, imma dik, u ma bil-fors, Kappell tittejt. Sibt kappell jiġik. Ija tijak ma nafx kif irnexek. Ija, sibtu, sibtu, da, da, kħannizzata kienet dik. Eh. Ah, ma issa, jina ma nistax nifhem għalfej min ħareġ b'dan is-saying. Min ħareġ eh, Għaliex kappell, eh, mhux ingravata, mhux qmis, mhux qalziet, mhux ċunturin, ma nifhimhomx. Affarijiet Illi ma jitwemmux. Issa, aħna minnaħa tagħna f'dal-jum ċelebri tal-kappell li għamilna ħriġnilkom daqsxejn ta' post fuq social media tagħna b'dil beritta partikolari u għadnilkom e nħassru dak il-messaġġ u iktbu wieħed ta' dak intom. E naraw biex ħriġtu. U da li kieku l-beritta kellu jkollha l-messaġġ bil-Malti bħalissa x'nagħmluh? Ewej xef ewej, dak ħelu. Kien hemm issuġġerixxa wkoll ejja law ħanajdlek jien is-69 flimkien twila naqra ma u din bil-qalb. Ma sibni ma narax. Inkella ispirati minn Emi Bezzina Pizzella! U minn ma namlu reklami, il-toast tan 990 u kol sapruħu fuq il-beritta u fl-axħar din naqra perikoluza biex timxi bija, specialment jek titbaxxa u tqum daqqa, barri bil-qrun ta' ċerva ta' drinu. U nerġgħu nilbsu il-kappell ta' preżentaturi biex inkomplu dan il-programm u sin Prezentatur kurnut, intem, eh, insomma, eh. kompli.
Ħanarġaw inġibulkom lura wieħed mill-idoli ta'kom. Il-ħorni, sinjuri, wara l-waqfa tal-miliet u l-ewwel tas-sena fej suppost għadna attenti ħafna kif insu erġajna lura biex naraw iktar

Mela tinkwita xejn u jekk ma ssibx parking titlif ċans bħal dan. Itfa' f'kantuniera, double yellow u fuq il-bankina triple combo. Jista' jiġri mhux tikkawża xi inċident majjal! Ejja ħabib, possibbli daqshekk majjal li qbad toħad żewġ kaxxi. Mela ejja ħanejdilkom ċajta ħelwa għax bla kliem ħallieni dan. I got complimented on my parking today. Someone left a note saying parking fine! Past 11 qed jinħadem Malta u qbattom jiżdu xena taħt l-imdina. Lesten, dak mhux Vin Diesel, dak ma jgħal! Give me a m, give me a a, give me a ja, give me a jgħal! Ma jgħal! Ek tibqa ħireċ li ma konċ

Ħa nsaqsu kelma antika liż-żgħar tagħna u ħa naraw x'ħa jirrispondu.
Nilqgħukom għal-logħba tal-lum fejn l-anzjani u t-tfal iridu jaqtaw xi tfisser kelma partikolari. L-anzjani jridu jaqtaw xi tfisser il-frażi bro, filwaqt li t-tfal iridu jaqtaw xi tfisser il-kelma skufja. Skola.
Scooter. Blow.
Pro. Favur xi ħaġa jew tkun professional. Cool.
Skarfa. Brother.
Qed ikollhom battikata hemm eh? imma r-rebbieħa ta' din il-logħba penalty fl-aħħar sekondi tal-partita huma l-anzjani!
U dak nistgħu ngħidu illi kien shooter tal-lum, sinjuri. Jekk taraw xi ħaġa aqbdu u batu ilna hawnhekk. Ħaġa moħġaġa.
Faqqa.
Li mu dak il-kappell illi ma tinżaw qatta xikun dejjem fuqek. Li mu? Il-kappell tajnek.
Ħana qafaw, għax qed jiġini kappelli ħollu moħħi. Imma ħelmu semmi tal-ħin. Ii, tab tab, ġiġ dejjem fuq,